Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuy panuntun Perkanalkan ngaran ulun Nur Saadah Ulun matan smp negeri tujuh belas Banjarmasin Ulun handak bapandung nang bajudul Halus batutur, lamahan bapandir, caramin urang banjar Dangarakan lah. Bisukan hari, di rumah Nini Imah, Nini Imah lagi basapu halaman. Amat duduk di bangku sambil mamicik hape. Mat, uuyy Mat, kaitu kah kalakuan saban hari, haun main hape tarus, kada mau lalu mambantui paninian basapu halaman. Waayy, Aduh, aduhai ancah nih, timbul mati nah. Inggih nini, sadang nah lagi mabar nih. Mabar napa pulang? Mainan napa ga itu? Kada kawa nini mangarti jaman wayah inini, kada tapi paham. Woi, mabar Mobile Legend nini ai. Ini nah baramian gasan urang anum. Baramian hajak tarus dahulu nini baramiannya memutiki kasturi, bacari haliling, barampaan, uma heh gami banar dahulu tuh. Bunyi suara batuk batuk dari luar, kai asyad datang, nini imah manyambut sidin datang, amat kada tapi mahirani, tetap hajak mamicik hape. Napa habar pian kai, sihat aja kalu awak? Alhamdulillah, kaini pang nah kundisinya, kawa haja tu behinak, amat mana. Ada haja, lakasi duduk dulu pian. Amat, umat, salimi dulu kai Arsad. Hoi. Aduh, assalamualaikum kaik. Aduh, hai. Uh. Aduh, Nik, Nik, kenapa, Nik? Astagfirullah amat, menyalami kai itu bujur-bujur, Pang. Napa pulang, Nik? Maka ulun sudah saling bujur-bujur tadi. Uh, hai. Aduh nih, aduh, kenapa nih pian menjawil ulun pulang? Pakai tangan amat, ini nah adabnya urang banjar, kada bulih manyalami urang tu sambil maudak hape, kai datang kada dicangangi, kada baadab ngitu ngarannya. Kai, kayapa habar pian, baik aja kalu? Alhamdulillah sehat aja matai, ikam pang kaya apa habar takurang kalu dimamai nini imah. Nini imah datang mambawakan minuman wan wadai, minuman sudah ada kai ambil haja wadai ngini ulun maulah surang wadai gagatas ngarannya amat mambantui jua amat baparak duduk wadah kai. Salajur manyalajur, handak mamakan wadai ulahan inya jua nang balum sampat tarasai. Uma ai, kada usah barepot-repot imahai. Uma ai, nyaman banar wadainya. Jarang sudah bubuhan anum kaya Amat ni handak mambantui maulah makanan kaya ini. Ulun kada tapi harat ngini, gawiannya bamainan Mobile Legend tarus. bamainan Mobile Legend. Apa jua itu? Mainan kaya catur kayai, tapi online. catur, dahulu kaya main catur tuh samalah nang kaya mobil apa tadi ngarannya? Nyata lain kai, ini te rami pang parasa ulun. Tapi kakanaan ulun manyumpah bila kalah main nang ini. Mun kada musuhnya mambari muar atau jaringan HP ni kada jalan. Nah, kada bulih nang kaya itu Matai. Biar maraga bamainan haja, adab kin harus banar pian jaga. Jangan jangan manyambati urang maraga ikam pusang haja. Inggih kai, ulun kada sengaja jua ta ucap. Iya mah raga karancakan, basasambat nang kada baik ngitu jadi kabiasaan, kabiasaan nang kada baik. Inggih kai. Nah Mat, diubah ubah kalakuan nang kada baik ngitu, jadi urang nang baadab baik lewat pandiran atawa bakalakuan. Inggih Kai, mulai wayah ini ulun handak baubah, manjaga kalakuan nang lebih baik lagi. Nini Imah dan Amat maantar Kai Asyad ka muka lawang. Hati-hati di jalan Kai. Inggih, tarima kasih banyak lah Ima. Amat, ingat akan lah pasan Kayi tadi. Pian harus banar manjaga adab. Adab ngitu panting banar Mat ai. Pian harus baadab sabagai bubuhan nang anum. Tuh Mat ai, dangarakan apa jar Kayi tuh. Inggih Ni, inggih Kai, do'aakanlah Kai ulun kawa barubah jadi nang labih baik lagi. Pasti kawa Matai, itulah Matai ada papatah kalua, adab labih tinggi daripada ilmu, ulih damintu biar sugih atawa miskin, biar pintar atawa kada pintar, biar bungas atawa kada bungas, Nomor satu dijaga itu adab. Orang nang beadab insya Allah berhasil dunia wan akhirat. Tuntung sudah kisah ulun. Pasannya kita sebagai generasi anum ngini harus banar menjaga adab kada hanya wan nang tatuha, nang sabaya gin kita harus beadab jua. Marganya orang nang beadab baik itulah orang nang salamat dunia wan akhirat. Sekian dari ulun, salah atawa khilaf ulun maminta maaf.